Һәрберебезгә аңларлык итеп, бөтен саннар буенча, юнәлешләре буенча чыгыш ясады. Бу хактан да бик мөһим һәрбер монда булган җитәкче өчен, чөнки бу 2020 нче елның тәмамлап, 21 нче елның старты белән үзебезнең нинди планнар, нинди ниятләр белән керәбез дип, менә шулай уртага салып, бер-беребезнең күзебезгә карап сөйләшү бик мөһим һәм, минемчә, бик файдалы. Соңгы елларда мин премьер-министр урынбасары буларак Актаныш районында еш булам. Әнгель Ләвовичның нинди таләпчән һәм 24 сәгать буенча эшли торган җитәкче икәнен беләм. Шуңа күрә менә бу планнар 21-22 елларда, һичшиксез, Аллаһ ярдәме белән тормышка ашыр һәм Актанышта яшәүче һәрбер Милләттәш, хезмәттәш хакан да бәхетле яшәр дип өмет белән үземнең чыгышымны башлап җибәрәм. Егерме нче ел инде политик ягын да дигәндә безнең өчен ул бик мөһим булды. Ике мең дә унбишенче елда безнең Президентыбыз Рөстәм Нургалиевич указ кабул итте һәм без инде республик күләмендә, Федераль республик күләмендә инде Татарстанның 100 еллыгына әзерләнә башладык. Һәм безнең премьер-министр урынбасары Россия күләмендә Маратшик Юзаев Хуснуллин шушы оештыру комитетының җитәкчесе иде. Без хактан да 19 декабрьдә 2019 елда ныклап старт бирдек һәм менә шушы ел буенча үзебезнең соңгы 100 еллык буенча Татарстанның ничек Елдан-ел, дистәдән-дистәгә алга барганнарын карап, хактан да һәрбер кешегә без рәхмәтле булдык һәм инде егерме нче елда күп кенә үзебезнең чараларда инде үзебезнең алга булачак программаларны да һәрбер кешегә җиткергә тырыштык. Хактан да, менә 100 еллык дигәндә, ул безгә иң беренче кирәк иде инде, үзебезнең тарихыбызга әйләнеп кайтып, менә бүгенге көндә яшәүче Татарстандагы җитәкчеләр, милләттәшләр, хезмәттәшләр ничек итеп менә шушы бәрәкәткә басылып, тагын да алга омтылып барырга. Һәм хактан да менә Рөстәм Нургәевич ул хакта әйтә инде, кеше турында. Һәрбер кеше, әгәр дә үзенең Татарстанда мәхәббәте белән ясаша, яшәсә, үз эшләрен җиткереп эшләсә, гаилә бәхетле булса, һәр гаиләдә бәхет булачак, әгәр дә һәр гаиләдә бәхет булса, республика да бәхетле булып алгара барачак, дип. Шуңа күрә, шуңа бөтен булган. Чаралар, менә Актаныш районында да күрдек, флагларны да, җитәкчеләр дә, басу да, ферма да, бөтен-бөтен нәрсә дә без инде менә шушы 100 еллык нигезендә үткәрдек. Шул ук вакытта әйтәбез инде, без сентябрь аенда үзебезнең Президентыбызны сайладык һәм инде Актаныш районында дигәндә сезне монда Халыкның килүе дә, президентка үзләренең тавышларын бирүче дә иң зур районнарның берсе. Сез һәрвакытта да аны белеп, йөрәгездән чыгарып, өмет белән сайладыгыз һәм инде ул көндәлек тормышка да үзенә файда китерә. Шул ук вакытта инде монда депутатлар да сайланды, Энгель Наович та сайланды. Шуңа күрә менә егерме нче елда без әйтәбез инде, республик күләмендә муниципаль власть, җирле власть һәрбер районда Үз сайлауларын үткәреп, җитәкчеләр үз урыннарына башып, тагын алга биш елга кулга-кул тотышып алга барабыз. Шуңа күрә менә әйткән вакытта бу чаралар дип, без инде өмет белән яшәгәндә, март аенда пандемия дигән сүз килеп чыкты, безне инде фатирларга ябып куйдылар, эшкә барып булмый, маска киябез, бөтен нәрсәләр белән, ләкин аңа карап безнең тормыш туктап калмады. Без инде бөтен яктан да калпыбызга барып җитеп, иң беренче һәрбер кешенең сәламәтлеген саклап калып һәм аның тормышын саклап калыр өчен хезмәт кыла башладык. Хактан да бу төп министрлык өчен зур сынау булды, Татарстан күләмендә, Рәсәй күләмендә һәм инде менә бергәләп эшләү хактан да үз нәтиҗәсен Татарстанда бирде. Татарстан бүгенге көндә шушы пандемия көрәш алып бару буенча Рәсәй күләмендә беренче урында тора. Безгә килеп үрнәк алалар, безгә карыйлар, без проектларны бирәбез. Менә шул ук Казанда төзелгән инфекционный больница, без аны 100 көн эчендә төзәп бирдек. Бер кеше дә башта ышанасы килмәде, ничек инде 100 көн эчендә шундый больница төзеп була дип. Була. Теләк бар, ният бар. Сәламәт буласы килә, исән каласы килә, шуңа күрә Президентыбыз төпләп безгә бурыч куйгачтын, без аны йөз көн эчендә тапшырдык һәм бүгенге көндә күп кенә өлкәләрдән килеп бездән проектны сорыйлар. Шуңа күрә үзебезнең түләгән система һәр районнарда, Актаныш районында әйтәсем килә, Актанда мин былтыр килгәчтән сезнең төп район больницына кереп карадым, Без врачлар белән утырып сөйләштек бөтен нәрсә буенча һәм инде менә бүген комплектность буенча бүтәннәр буенча әле мин соңрак әйтерем. Хактан да һәрбер кеше аңлап үз хезмәтен геройларча алып барды. Һәм инде менә 2020 нче елның соңгы көннәрендә безнең Президент Рөстәм Нургалиевич Республика күләмендә врачларны чакырып, үз исеменнән һәрберсенә рәхмәт әйтеп, дәүләт бүләкләрен биреп, һәрбер җитәкчегә, менә кайткачтын үзегездә эшләүче хезмәттәшләргә дә минем зур рәхмәтебезне белдерегез, дип әйтте. Бездән бүгенге көндә зур, беренчедән, бурыч бар һәм ул таләп куелган, ул прививка дип әйтәбез инде. Хактан да республикага ул ныклап килә башлады. Беренче позициядә, икенче позициядә. Безнең атна саен министр хөкүмәт каршында җавап тота. Һәм инде менә шушы прививка буенча, без әйтәбез инде, чирләгәннәрнең антителалары бар, ә бүтәннәргә прививка ясап, инде бүгенге көндә больницаларда, поликлиникаларда, эш урыннарында матур гына итеп прививка биреп, инде халыкның гомерен саклап калырга. Әгәр дә Рәсәй күләмендә, Татарстан күләмендә карасагыз, безнең хәзер саннар кими башлады әкренләп кенә, ләкин әле ул китмәде. Шуңа күрә мин иң беренче теләгем Актанышта яшәүчеләргә, инде җитәкчеләргә шушы пандемия нигезендә Роспотребнадзор таләп иткән бөтен чараларны да ныклап кулланып, халыкның сәламәтлеген һәм инде гомерен саклап калырга кирәк. Алар теләсә үтеп китербез, быел өметләнәбез Сабантуйлар да булыр дип, бүтән бәйрәмнәр дә булыр дип, иҗтимагый ягыннан, экономика ягыннан үсешләр дә булыр дип әйтербез. Шуңа күрә, ләкин ул безнең тырышлыктан, ул безнең сабырлыктан тора. Шуңа күрә бу эшләрне туктамыйча әйтеп барабыз инде. Һәм менә безнең чыгыш ясаучылар да инде үз рәхмәтләрен белдерләр. Миңа һәрвакытта да шушы теге сайлау булганда мин әйтәм инде, әгәр дә мөмкин булса Актаныш районына җибәрегез. Сез һәрвакытта да матур итеп эшләгәнегезне сөйли беләсез. Сез рәхмәтне рәхмәт әйтә беләсез, шул ук вакытта матур итеп сорый да беләсез. Шуңа күрә монда сессиядә булган таләпләрне без үзебез язып алып, җитәкчеләргә аларны җиткеребез. Хактан да инде без шуның өчен дә килгән, әле шимбә көнне Президент безне, хөкүмәтне җыеп әйтте, хәзер районнар буенча йөри башлыйсыз, һәрбер булган, Район күләмендә бетерелгән таләпләрне алып кайтып хөкүмәткә бирегез һәм егерме икенче, егерме өченче еллардагы булган үзебезнең инвестор аларны кертеп, аларны халык өчен эшләрбез дип әйтә. Хактан да бу зур өмет тә, рәхмәт тә. Шуңа күрә менә алар буенча эшләргә кирәк. Ләкин безнең хөкүмәт ягыннан бер генә таләп бар, менә район дигәндә, Актаныш районында без инде эшләгән вакытта акча күп була алмый ул. Ничек кенә күп булса да, таләпләр көннән-көн арта, җиткереп булмаячак, ләкин бар район җитәкчесе, Энгель Габыч, шуңа күрә ул политик яктан инде дилбегә тоткан кебек карарга тиеш, бакчаларны мондамы, мондамы, мондамы кертергә. Йөз процент аны бары җиткереп булмаячак. Шуңа күрә теге авыл хуҗалыгында кебештәге кебек, ну элек хәз, хәзер инде теге торба булгач, тимер булгач, тем бәләкәй чакта агач булганда, быел капка ясыйсың, икенче елга койма тотасың, өченче елга сарай төйисең, бысын төйисең, круг бетеп чыккач кына, уф дигәчтен, уже койма ишрая башлый, тагын киттең круг белән. Шуңа күрә тормыш та шулай бара. Монда да әйтәбез инде, менә шулай аңлашылып, бер-беребезнең күзебезгә карап, аны рейкинглар, Без монда кердек күргәзмәгә, бик матур рейтинг. Без аны уже күптән эшләргә өйрәндек. Яшел, сары, кызыл. Һәрберсе кызылдан тизрәк чыгып качып сарыга менәргә тиеш. Сарыда булганнары өмет белән тизрәк менәргә тиеш яшелгә. Ул объектив булырга тиеш, гадел булырга тиеш. Кеше аны күреп торырга тиеш. Әгәр дә инде җитәкче аңа карап аңламый икән, тарихи яктан, без килеп аңлатырга тиешбез, ярдәм итәргә тиешбез, барыбыз да шушы кызыл зонадан чыгарга тиешбез. Бәлки җитәкченең гаебе дә юктыр, аны кичә генә куйганнардыр, бер ел гына тарихи килеп чыккан, әҗәтләре калган, җир шундый килгән, техника, аны ике-өч ел, биш ел эчендә генә эшләп бетереп булмый. Ләкин ел саен динамика булырга тиеш.